Tur a tardi, Bencho, Ey Juana! Tur a tardi, Bencho, Ey Juana! Ta sinta wak. E rutina di Mema. Banda di sin kor nei, Mema ta sali pafó pa e muha su matanan. Despues e ta bai balé i Bencho ta tende e weyanan, blas, tayonan ta bati. Ora ku Mema ta laba esakinan, un ratu despues Mema ta sali bin pafó ku un baki yen di kuminda straño. E kuminda ta olé masha bon. Nton Mema ta but'é banda di kura pa e bestianan di mondi bin kome. Bencho a pensa, Ah, mi tin gana di pone kuminda ei. Pero tur ora e ta tende sperm di su mama den su kabes. Boso no ta kome di kuminda di hende, hende ta kome tur sorto di kos bruhá, bestia, punchi, aros i asta dalachi bèrdè. Nan kuminda tin hopi kos pa duna smak, ta p'esei e ta hole dushi. Nan ta pone adobo, ketchup, pika i mas kos alei. Nos ta vegetarian y nos ta come blachi berde y flor. No mishi cu e taño di bema. Un atardi dentro ta hunga caki sconde cu Shelley a su ruman chikitu. Nan gusta sconde meimei di e piedra y mata nan. E dia ei Benjo a bai skonde tras di e piedra nèt banda di e tayo ku Mema a buta e kuminda aden. Esta bon e ta hòlè. Si mi pròp un pila, e ta hasi daño, esei el a pensa. Mes Sheila a mira Benjo, el a bisa, Aha! Mi a picha bay bo, mi a wak bo! Benjo a bisa, Sheila, mi wak e tayoni mema, e cuminda ta gusta bo, bo ke nos ba pone? Cu un bos duru Sheila a bisa, Ami no! Ami si ta obedesé mami. Mami a taha nos hopi biaha pa keda leu for di e kuminda ei. I el a bira na kura e kas. Bèntjo a grit'é, Bo ta masha laf! Bèntjo a sluip bai mas serka i a kuminsá purba e kuminda. Mmm, hopi dushi!

Benji a cuminsa sinti culpabel un poco straño y no tabata kier come nada mas. El a subi cama ta limpa. Madruga, un stem ta lanta Sheila, Ay mi barriga! Ay, ay, no di dolor! Sheila a lanta, core bay cerca Benjo Becho, becho, mi ruman ki no casao, dicon bo ta yura asina? Ay, mi bariga! Bo keba mi yama mama? No! Si bo yama mami, nunca mas mi ta hunga cani funde con bo. Poco, poco, Sheila a kita bay di bumi bek, el a hinca dede den su orea pa e no tende Becho brita. Su mami sey. Tur hende a lanta kla pa kuminsá e dia. Pèncho so a keda durmí. Pape ku a haña e kos straño a bisa. Ta ki falta Pèncho ku e no a lanta ainda? Sheila a keda ketu ketu asina. Ora mama a bai wak Pèncho, el a haña Pèncho tur lorá den un bòlta lorá. Ta kiko pasá ku mi yu? Mi tin oló di barika mama. Mami a haña straño, pasó ayer anochi el a bai entro mi sin come. Lo ke un buik grip, un virus. Sí mama, un buik grip, un buik grip. Sheila, ku ta tur preokupá, tabata skondí tras e piela i a skucha e kòmbersashon. Asina mami a sali bai, Sheila a kore bai serka Benjo. Bo tin ku konta mami tur kos. Bo tin ku kont'é kiko bo a hasi, pasobra si bo muri, dòkter ta bai hasi outopsia. I ta mira tur e kumina di Nema den bo bariga. E ora ei, mami lo haña sa kiko bo a hasi. Di e tambe ami a lei. I mi tin ku mi mama di kaba. Sheila ta tres aña mas yòn ku mi, pero e ta masha spiertu. Pero e palabranan di Sheila a keda resoná den dentro su kabes.

Un ratu despues mami a yega kas bèk ku yerba wela piki den kura di lima. E a meskla tur kos huntu i a puna bèntro. Despues el a hala furaika i a tap'é ku algun foyo. Nèt mami ta bira pa e bai, bèntro a bisa, Mami, mami, mi tin un kos bisa mami. Ayera mi a desobedesé. I mi a kome kumida di mema. Mami a span nos wowo i a bisa, Mi ta spera ku bo no ta muri aki den nan. Mi no por nada di papasha, mi a taha di e tayo di mema. Boso mester tente ora mi ta papia ku boso. E lo tin scanta pa muri pa su boca. Well mami, nos no ta pisca. Nos no ta pisca berdad ta, pesey mi ta taha tur biaha. No come cumida mi mema. Ma mami, mami, mami ta rabia cu mi. No, mi no ta rabia, pero mas bien mi ta desapunta. No ta por nada mi ta papia cu boso. Pero bo a hasi bon di bin di sano. Nunka bo mester tin miedu di contami di e cosnan cu bo hasi, sea bon of malo. Semper mami lo keda stimao, maske kico bo hasi. Mi ta taha pasobra mi kier lo mehor pa bo y no pa hasi bo bida laf. Pa awor aki, bay sosega bo curpa, mas lap nos ta wak si e curpa ta recha. Banda di sin kor, Bert a sinti e kurpa basta fèt. El a lanta, el a bai wak na kura, el a mira Mema. Mema pone e tren. El a para wak. Wak Mema i su tayó, suai su rabo kana bai. Kristal ta tene pa ku boka mami a pisa, Nunka mas! Sheila a sluip dentro i a yega serka, a yega serka dje i a disi, Ha ha ha! Mi ta spera ku bo ta siña bo lès, ta un biaha awa ta un amakaku. Mi no ta makaku! Aki.